Bore da pawb, croeso i Harbwr Aberystwyth, uh, Aberystwyth Harbour behind me. Ni wneud sesiwn Fit in 5 bore yma, ma lan a môr. We're going to do a session of Fit in 5 on the beach this morning. So, yn gynta, ni'n mynd i wneud uh, skaters. We're going to do uh, some skaters, sglefwyr. Second, ail, ni'n mynd i mynd lawr a wneud plank. We're going to go down and do a plank. Rhif 3, ni'n mynd i wneud night siren, star jumps. Rhif 4, ni'n mynd i wneud uh, cylch breichiau, gwneud some arm circles, a rhif 5, ni'n mynd lawr i wneud squat a neidio, gwneud some squat jumps. Os ydy pawb yn barod, ni'n mynd i cael 5 eiliad i twymo lan. Barod ni, so ni'n dachrau un trad, symud draw i'r trad arall, okay? Gonna bounce from one foot to the other. Esgus bod ni'n slefrio, pretending we're skating. Cofiwch bod y breichiau yn symud hefyd, O un trad i'r llall. Da iawn chi. Pump eiliad i fynd. Da iawn. A cymrwch brec bach, have a little break. We'll do the same thing again. Seiglwch mas. Ni'n barod. 3, 2, 1, bant a ni. So we're going to bounce from one foot to the other. Bounce o un trad i'r llall. Da iawn chi. Cofiwch bod ni'n plygu'r pe, pen, uh, pen glin lan tu ôl. We're going to bend our knee up behind on the foot we're not standing on. Da iawn chi. Pimp eiliad i fynd. Tri, dau, un. Da iawn chi, cymrwch diod bach. Ein nesaf, ni'n mynd lawr i'r llawr. I safle plank. We're down onto the floor, we're going to a plank position. Dwi'n neud e ar y ochr i chi, oce? Okay? So pryd chi'n cysurus, lawr i'r llawr, cymrwch amser. Ah, oh, twy'n neis. Twy'n neis, allai cwbl i gysgu fan yna. So ni'n mynd lan ar pen y elin, ni'n go up into our elbows. 3, 2, 1, lan, blan trod, cyfen syth, a just dala siap plank. Da iawn chi. Cofiwch bod ni'n anadlu. Don't hold your breath. And just hold that, uh, that position. Os chi'n mynd bach yn wobbly, croeso chi agor tra'r lan tam e bach. Open your toes up if you're getting a little bit wobbly. Edrych mas am y môr. A cymwch brec bach. Sefwch lawr, stay down. Dim ond brec bach yw e. Ni'n mynd nôl i'r plank. 3, 2, 1, nôl i safle planc. Da iawn chi. Cofiwch, os ydych chi'n agor trad bach tyfu mas. A mynd nôl i edrych y môr. Sa eisiau gweld pen ôl yn mynd lan, fi eisiau gweld bod chi'n eitha syth, oce? Okay? Nice and straight. 2, 1, da iawn chi. Cafwch brec bach, up we get. Cofiwch bach o dŵr os chi moyn. Nesa, ni'n mynd i wneud Naid Seren, Star Jumps. Okay? Yn gynta, ni'n mynd i cael y rhythm yn taclus. So byddwn ni'n mynd mas a mewn. A'r ail un, newn ni gyflymu lan with speed up, okay?

So really mestyn mas, really reach out for the star, syth, syth, syth, when you're upright, okay? Da iawn chi. Pimp eiliad i fynd, ni'n mynd i cyflymu ar ôl y toriad. Dyma toriad, reit, chi'n barod. Neu'n siŵr bod y glasses wedi clymu.

4, 3, 2, 1. Da iawn chi, cymrwch brec bach. A un nesa, ni'n mynd i ddefnyddio breichau ne. We're going to do some arm circles. Okay? So when we're ready, bydd breichau yn mynd mas. Ni'n dachau off yn neud cylchau bach a byddwn nhw yn mynd fwy a fwy wrth bod ni'n mynd. Okay, they're going to get bigger as we go. A'r un tro nesa, ni'n mynd i newid cyfeiriad. Capel yn barod de. Syth, brech e mas. Dachrau off yn y cilchau bach yn mynd mlaen. Little circles going forward. A ni dach yn ein nhw'n fwy. Start to get them bigger. Da iawn. A fwy to. Keep going bigger. A fwy. Da iawn. Pimp beiliad ola. Cilchau môr. Dau. Un. Siglo bant. Dig eiliad bach gloi. Nawr ni'n mynd am nôl. Dachrau fach. Pawb yn barod. Brechau mas eto. So tra ma'n i'n mynd am nôl, going backwards this time, small circles. Da iawn chi. Dachrau fynd yn fwy a fwy. Start to get bigger and bigger. Da iawn chi. A fwy to, na fe. Keep going. Pum beiliad ola, cilche mor, mor, mor. Un, da iawn chi, sigloff. Un gweithgaredd ar ôl, a'i mwyaf galed byddwn ni'n gweud. Ni'n mynd i wneud squat a neidio yn y canol. Y squat and a jump in the middle. Okay, so ni'n mynd i squat, neidio lan, nôl lawr i squat. Neidio lan, nôl lawr i squat. Okay, so we're going to squat, We're going to jump high, back into a squat, and we're going to keep going up and down. Pawb yn barod. Cofiwch cael dŵr os chi moyn. Gweithgaredd olaf yn dachrau yn 3, 2, 1. Mewn i'r sgwat. Neidio lan. Nôl i'r sgwat. Da, cofiwch bod ni'n neidio lan yn uchel. Okay, nice high jump on your squat. Rhaid breichiau mas, os chi really moyn i neidio, cadw breichiau mewn yn cur. Oh. Blino naw. Pimp eiliad i fynd, da iawn chi. Ww, siglo bant, un set ar ôl, one more set. Squat a neidio, jump and squat, ni'n barod. Dau, un, squat a neidio, da iawn chi. O, blino yn arall. So fi'n amnofio ar ôl hwn. Cool off. Sgwat isel neis. Neud o'n uchel. O, blino yn arall. Pimp eiliad ola. O, wedi gorffen. Da iawn chi, cymwch funud bach. Cymwch diod os mae eisiau fe. Oh, siglwch y coesau bant. Pelyn ni wedi gweithio'n galed heddi. Mae'n cael cwec ymestyn bach dy dwylo. So un braich am draws. Gwythio i fewn. A newid drosto. Braich am draws. Gwythio mewn, push it in.